אונז האלטן מסכת סנהדרין דף ד עמוד א', לאמיר לערנען לעילוי נשמת אבי מורי רבי יוסף ר' חנא זכרי' עליו השלום, מיין די טעלעפאן ספאנסער ר' שלום, ר' שלמה טויבע, לכבוד די תורה ולומדיה. סאו, אונז האבן געלערנט אויף די ווארט ירשיען, אשר ירשיען אלוקים, אלהים, די בעסטן, סאו די קרי ירשיען איז מרמז אויף א לשון רבים, ס'סאונדט אזוי ווי צוויי. די כסוף איז אן א ו' איז משמע נאר איינס. לכאורה איז עס א סתירה, איז עס צוויי אדער איינס? סאו ווי האו טו דיסייד מיט וועלכע מהלך גייט מען גיין. ר' איז געגאנגען מיט די קרי ווייל ער האלט יש עם למקרא, עם מיינט די עיקר, אזוי ווי די פסוק עקרת הבית, און היות די קרי ירשיען איז א לשון רבים מיינט עס צוויי. די רבנן האלטן יש עם למסורת, דאס הייסט די מסורת וואס זענען געקומען פון משה רבינו ווי אזוי איז צו שרייבן דאס איז דער עיקר, דאס איז א לשון יחיד, קומט אויס אלהים מיינט דיין אחד, נאך אלהים וואס שטייט פארדעם אין די פרשה מיינט אויך איינס, ס'קען אבער נישט זיין א בית דין פון צוויי ווייל מ'דארף האבן א רב, איין בית דין שקול, ממילא דארף מען האבן דריי דיינים. לויט רע ב, אשר ישיען אלהים מיינט א לשון רבים מיינט צוויי, די נעקסטע אלהים וואס שטייט פארדעם מיינט אויך צוויי, ממילא ס'קען נישט זיין קיין בית דין שקול, איז א טאטאל פון פינף. אמר רבי יצחק בר יוסף, אמר רבי יוחנן, רבי, לאמיר אויסרעכענען, רבי, ורבי יהודה בן רויעץ, א קאמען, נישט א קאמען נעים, און בית שמאי, ורבי שמעון, ורבי עקיבא, דיע אלע פינף, כולו סבירה לי' אלע האלטן יש עם למקרא, די עיקר איז ווי אזוי מען ליינט עס ארויס, די דרשה גייט גיין עקארדינג צו ווי אזוי מען ליינט עס, אפילו אויב עס איז דא א מסורת פון הלכה למשה מסיני עס צו שרייבן אויף א אנדערע אופן, די מעין זאך וואס עס גייט זיין די קביעה לגבי די הלכה איז די קריאה. רבי יהודה עמרן, רבי די הלכות וואס אונז האבן יעצט געשמועסט, ער לערנט ארויס פון ירשי'ן, ס'איז א לשון רבים, אפילו ס'פעלט א ו', לערן איך ארויס פון ידע אלהים אז ס'מיינט צוויי דיינים ממילא קומט ער צו צו די נאמבער פון נאטורל אויף פֿינף. רבי יהודה בן רייץ, ווי זעה איך אז ער האלט יש עם למקרא אז די מעין זאך איז ווי אזוי מ'ליינט עס ארויס, די תניא וועלן עס האבן געלערנט אין א ברייתא.

אקרא אני שבעים, קען זיין מען דארף זאגן די קרי ווייל אס בעצם די ספעלינג איז די זעלבע אזוי ווי די ווארט שבעים, און איך וועל זאגן ותבוא שבעים אינסטעד פון שביעים צוויי וואכן, עט עס מיינען זיבעציג טעג. ש טאמער ס'וואלט געמיינט צוויי וואכן וואלט געדארפט שטיין שביעים מיט צוויי אידן, היות ס'שטייט מיט איין איד אפשר מיינט עס נאר זיבעציג, אז מ'זאל דארפן זיין טמא זיבעציג טעג, יכול תהא יולדת נקייבו טמאיו שבעים קען זיין די פרוי דארף זיין טמא פאר גאנצע זיבעציג טעג נישט פערצן. אמר להן האט רבי יהודה מראיץ גענפערט מען קען נישט אזוי לערנען, ווייל טמא וטמא וטיהר בזכר, די פסוק שרייבט א לשון טמא און א לשון פון טהרה ביי א זכר ווען זי געבוירט א זכר, וטמא וטיהר בנקבה, ס'דא א טמא און טהרה ווען מען געבוירט א נקבה, מה כשטיהר בזכר, אזוי ווי ווען מען האט מטהר געווען די זכר, איז ביי נקבה כפליים, איז די צייט ביי די נקבה געווען דאבל, ווייל ווען מען געבוירט א זכר, איז עס טערטי טרי דעיס, ווען מען געבויעט א נקבה איז עס סיקסטי סיקס, סאו די נקבה איז דאבל פון די זכר, אויף כשתמר ווען מען האט מטמא געווען ביי זכר, איז ביי נקבה כפליים דארף די נקבה זיין דאבל פון די זכר, היות דער וואס געבויעט א זכר איז עס זיבן טעג, ותמו שבעת ימים, קומט אויס די נקבה איז נישט שבעים נאר שביעים, דאבל פון די זכר, א טאטאל פון פערצן טעג. לאחר שיצא, נאכדעם וואס די תלמידים זענען ארויסגעגאנגען דארט פון די רבי, יצא אי מחזיר אחריהם איז רבי יהודה בן רויערץ זיי נאכגעלאפן און געזאגט, אמר לן אי אתם זקוקים לכך, איך דארף נישט האבן די סברה אלס דער דרשה, ווייל שביעיים קורינן, אונז ליינען עס שביעיים כאילו ס'וואלט געשטאנען א עקסטרע יוד, ויש עם למקרא, די עיקר דרשה איז ווי אזוי מען ליינט די ווארט, און היות ס'מיינט שביעיים, מען ליינט עס צוויי וואכן, איז דאס די אמאונט וואס מען דארף האבן, נישט זיבעציג טעג. בית שמאי, ווי זעסטו אז די בית שמאי האלטן יש עיין למקרא? דתנן זיי האבן געלערנט א משנה מסכת זבחים, מען רעדט וועגן די זריקת הדם פון פארשידענע קרבנות אויף די מזבח החיצון, די אוטסייד מזבח, איז בית שמאי אמר, בית שמאי זאגן, כל הניתנין על מזבח החיצון, אלע בלוטן, אלע קרבנות וואס מען שפריצט די בלוט אויף די מזבח החיצון, וואס איז די שיעור איז שתיים שהן ארבע, דאס הייסט מען שפריצט עס אויף צוויי דייאגענעלי אקראסט קארנערס, ממילא קומט אויס מען האט געשפריצט אויף אלע פיר זייטן, דאס הייסט די עולה, די אשם, די תודה, די שלמים, שנשאנן מתנה אחת, מען האט נאר געשפריצט איין מאל, איז די הלכה בדיעבד כיפער, איז די כפרה דאן, און די מען דארף עס נישט איבערטון. וויאזוי לערן איך עס ארויס? שנאמר ווייל שטייט אין פסוק לגבי די שלמים, ודם זבחיך ישפוך, ישפוך איז א לשון יחיד, עס איז משמע אז די כפרה איז געשען אפילו עס איז נאר געווען איין שפריץ, ישפוך איין מאל איז די כפרה דאן. און ווען חת ס וואס פעלט אויס פֿיר מתנות אויף די פֿיר קארנערס, איטש קארנער סעפערעטלי, מוז זיין עטליסט שטיי מתנות, א מינימום פון צוויי, לכתחילה דארף זיין פֿיר, ווי די עבד איז גענוג צוויי. רבי ס ל אמרים, די בית הלל זאגן אף ביי חת ס, אפילו ביי א קרבן חת ס וואס איז סאך הארבער, שנעשו נאר ממתנה אחת, מ'האט נאר געשפריצט איין קארנער, נישט נאר ביי די אנדערע קרבנות פון מזבח החיצון, אפילו ביי די חטאות וואס איז אינעווייניג בדיעבד מיט איין שפריץ כיפור איז אויך גענוג. ואמר רב הונא, האט רב הונא מסביר געווען די שיטות פון בית שמאי און בית הלל, מאי טעמא דבית שמאי, וואס איז די ריזאן פון בית שמאי וואס זיי האלטן אז א קרבן חטאת איז דא א מינימום פון צוויי, איינס וועט נישט זיין גענוג, ווייל ס'שטייט אין די תורה לגבי די מתנה פון די דם, מ'שפריצט די בלוט אויף די חטאת שטייט קרנות, קרנות איז א לשון פון מזבח, אבער ס'איז א לשון רבים, אבער די תורה האט עס געשריבן מיט א לשון יחיד אן א ו', ס'שטייט דריי מאל די ווארט קרנות אן א ו'. צוויי מאל אן א וו איין מאל מיט א וו, סאו קרנות שטייט ביי די קארנער פון די מזבח אן א וו, שטייט נאכאמאל קרנות אן א וו, די דריטע מאל שטייט קרנות מיט א וו, היות די קרנות איז בלשון רבים גיי איך ארויסלערנען אז יעדע איינע פון זיי מיינט צוויי מאל געבן דם, אפילו די וואס שטייט אן א וו, ממילא גייט אויסקומען הרי כאן שש, סאו ס'דא דריי מאל די ווארט קרנות ווייס איך א טאטאל פון זעקס מאל. ארבע למצוה, די לכתחילה'דיגע מצוה דארף זיין מיט שפריצן פיר מאל בלוט, און שתיים לעכב די מינימום ביי א חטאת, דארף זיין צוויי און טאמער נישט האסטו נישט מחפה געווען. איי אפשר דארף ער שפריצן זעקס מאל ווייל איטש פון די קרנות מיינט דאך צוויי, ס'קען נישט זיין מער ווי פיר, ס'איז נישטא מער ווי פיר קרנות אויף די מזבח, קען עס נישט מיינען מער ווי פיר, סאו גיי איך דרש'נען אז די פיר איז די לכתחילה'דיגע מצוה, לכתחילה זאל זיין פיר מאל לייגן בלוט, צוויי מאל איז אז צוויי איז מעכב, ווייל די כלל אין די תורה איז גייט, ווען די תורה זאגט איבער א זאך צוויי מאל, קומט ער דיך לערנען, ס'איז דא עפעס דא וואס איז מעכב, און טאמער האסטו נישט געטון אזוי ווי ער האט געהייסן, אזוי ווי די תורה האט געהייסן, איז די קרבן פסול. מען רופט עס אן אין די לומדישע לשונות, שנו עליו הכסף לעכב, די תורה האט עס געדאפלט צו זאגן אז ס'איז מעכב. קומט אויס היות די תורה האט איבערגעזאגט צוויי מאל שתי מתנות צוויי מאל, זעסטו אז צוויי איז מעכב, און טאמער האסטו נישט געגעבן צוויי, האסטו נישט באקומען קיין כפרה, יו נאר אף די הוק. נאו וסלע לאמרים, די סלע וואס דינגן זיך האלטן אז ס'בדיעבד גענוג אויף איין פלאץ, אויף איין פלאץ, קרנות שטייט איין מאל מיט א ו', דאס איז א לשון רבים אזוי ווי די בית שמאי. די אנדערע פלעצער שטייט קרנות קרנות אן א ו', דאס איז א לשון יחיד וואס איז מרמז אז ס'איז גענוג איין מאל לייגן בלוט. סאו סך הכל כ'האב איין קרנות מיט א ו' וויטש איז טו, נאך צוויי מאל קרנות אן א ו', הרי כאן ארבעה טאטאל פון פיר, גיי איך זאגן שלש למצוה לכתחילה דארף עס זיין, גיי איך דרש'ן דריי מתנות זיין למצוה וואס איז נישט מעכב די כפרה, דאס הייסט טאקע לכתחילה דארף עס זיין אויף אלע קרנות, ואחת לעכב טאמער האסטו נישט געלייגט איינס, דעמאלס האסטו גארנישט יוצא געווען, דארפסט לייגן א מינימום פון איינס, זעהן מיר אבער די בית שמאי האלטן יש עיין למקרא ווייל די עיקר איז וויאזוי מען ליינט עס, קרנות, מען ליינט עס מיט א לשון רבים, ממילא דארף זיין א טאטאל פון פיר, די וואס ווילן זאגן יש עיין למסורת ממילא היות סשטייט קרנות אן אא וו צוויי מאל בין איך לערן איך ארויס אז סגענוג בדיעבד אפילו איינס. פרעגט די גמרא ואינו כולי למצוה אפשר זאל מען זאגן אז אלע ארבע מתנות וואס מען האט מרבה געווען זענען נאר לכתחילה די מצוה און אפילו האסט נאר געלייגט איינס איז אויך גענוג ווייל אלע ארבע קרנות צוויי מאל חסר און איין מאל מלא שטייט מיט א לשון רבים גיי איך זאגן אז מען האט געדארפט שרייבן אז ס'איז א מצוה לכתחילה צו לייגן אויף די פיר קרנות אזוי ווי די בית שמאי האבן געלערנט נקודה דאס לאזט אפילו נישט קיין איין איבריגע קארנער צו זאגן אז מתנה אחת מעכבת, קען זיין לכתחילה דארף זיין אויף אלע פיר, אבער בדיעבד זאל זיין אפילו אן גארנישט, זאגט די גמרא ס'קען נישט זיין, ביסט גערעכט, פון די קארנערס אליינס וואלט איך נישט געקענט ארויסלערנען אז מתנה אחת מעכבת, ס'מוז זיין א מינימום פון פיר פון איינס, ווייל איך דארף אלע האבן צו זאגן אז די מצוה איז פאר די פיר קארנערס אויף די פיר קארנערס פון די מזבח. מיט דעם אלעם איז זיכער איין שפריץ א ר מינימום דארף זיין אויף די מזבח, ווייל כפרה בגדי לא יאשכחון, אונז זעמער נישט קיין שום פלאץ אז די קרבן זאל מכפר זיין אן גארנישט וויטאוט פוטינג עט ליעסט איין מאל בלוט אויף די מזבח, און די די די רן לערנט ארויס אז די פסוק זאגט כי האדם היא בנפש יכפר אז די כפרה גייט דורך די בלוט ממילא האט מען אנגענומען אלס א דבר פשוט אז מען דארף לייגן בלוט עט ליעסט איין מאל אויף די מזבח, יא דאס איז מעכב אבער די אנדערע איז למצוה נישט מעכב. סאו מ'לערנט אויב שמועסט דא ארום וועגן יש עם למסורת אדער יש עם למקרא, רבי אהרן לייב שטיינמאן האט אמאל געזאגט אז ס'דא א פירוש פון די גאונים, רבינו ניסים גאון, די ספר הארוך איז אויך פון די ארידזשינעל ארידזשינעל ראשונים. זאגט ער איינער קען טראכטן אז מסמר זאל האבן משונה'דיגע פשעטלעך, ביוטיפול פירושים, געשמאקע לומדות, אבער באמת ווען מ'קוקט אריין, זעט מען אז די רוב פון כמעט אלעס וואס שטייט אין דיע ספרים איז פירוש המילות, אזוי ווי להבדיל א דיקשאנערי, פשוט פשט, צו ווייזן אז די עיקר דגוש וואס חזל האבן געלייגט, די ראשונים האבן געלייגט, איז צו פארשטיין די פירוש המילות פון די תורה, און בעיסד אויף דעם האט מען געקענט ארויסלערנען די ריכטיגע פשט, און אויף דעם איז געבויט די גאנצע גאנצע תורה. די משל ווייסט מען איז אויך אסאך פון זיינע הגהות פשוט צו פארענטפערן פשוט פשט אין די גמרא ס'זאל נישט זיין קיין סתירות כמעט וואס ס'נישט דא קיין חידושים אין די משל סאו ס'דא א ספר וואס הייסט צואה לבנין איינער אין די בזמנו פון די חתם סופר האט עס געשריבן ווי ער פארענטפערט אלע קשיות פון די משל אויף די משל ברענגט ער דארט א הסכמה פון די חתם סופר די חתם סופר שרייבט ער קען טון גאר א גרויסע זאך און איים קוואוטינג ער שרייבט להדות העמים והסורים סורי התורה כי המשל כל יכול ולא קצרו ידו, די משל האט אלעס געקענט ולא קצרו ידו, ענד קוואוט. זאגט ער די אייבערשטער האט אים מזמין געווען אויף עטליכע מסכתות האט ער די משל נישט געשריבן זיין פירוש, ער רעכנט אויס מנחות און בכורות, און אנשטאטס דעם האט ער משא כ געשריבן די ארבעט וואס די משל האט געטון בדרך כלל צו מאכן די הגהות דארטן, שרייבט דער חתם סופר ווייטער, ושם קם שכלו, דארט האט זיך זיין אוועקגעשטעלט זיין שכל, און מען זעט אין די משל איז דארט כמעט נישטא קיין חידושים, ס'איז אלץ בעיקר אויף די בעיסיק בעיסיק פשט אזוי ווי די משל טוט בדרך כלל צו ווייזן, די די גאנצע כח פון די משל איז געווען מחדש צו זיין, אבער ס'איז געבויט אויף די יסודות וואס די משל האט אוועקגעשטעלט מיט זיינע הגהות. און דאס אלע פשעטלעך פון די אחרונים זענען געבויט נאר אויף די יסודות וואס די קדמונים האבן מקדים געווען, אזוי ווי מען שמועסט דא, יש עם למסור את יש עם ל ל יש עם למסור את יש עם ל די צווייטע איז, איים סארי, דזשאסט ווענט בלענק, אזא פנים האט מען, צו יש עם למסור את צו יש עם. לקרא, וועלכע די עיקר איז, למקרא, וועלכע די עיקר איז. סאו, אין די שטאט בריסק איז געווען א קאלינער שטיבל. רבי חיים בריסקער האט אמאל געזאגט ער וויל גיין זעהן וואס ר' וויאזוי די דאווענען זעהט אויס דארטן, ווייסט ער זיי דאווענען אזוי הויעך, איז אהינגעגאנגען, ער איז ארויסגעקומען איז ארויסגעקומען מיט א מורא'דיגע התפעלות אויף זייער דרך התפילה. מען האט עס איבער געזאגט פאר ר' מרדכי גיפטער, האט ער געזאגט ער וויל אויך גיין זעהן וויאזוי זיי דאווענען קאלין, ער איז ארויסגעקומען האט ער געזאגט עס איז טאקע א שווערע רבי חיים, ער זאגט איך האב נישט מרגיש געווען וואס רבי חיים האט מרגיש געווען, ער האט געזאגט בדרך בדיחותא אז דאס איז טאקע א שווערע רבי חיים, מען דארף מדייק זיין אבער עס איז אלץ געבויט אויף אלטע יסודות, אזוי קומט מען אן. לאמיר צוריק גיין, רבי שמעון האלט אויכעט יש עם למקרא, ווי זעה איך דאס? די תניא'ס האבן געלערנט אין א ברייתא, שטייט לגבי די ווענט פון די סוכות וואס מאכט קשה א סוכה, שתיים כעל חסון, צוויי ווענט דארפן זיין גאנצע זיבן טפחים, איז שלישית די דריטע איז כשר אפילו טפח אפילו טאמער ס'איז נאר ברייט איין טפח. רבי שמעון אומר רבי שמעון זאגט ניין. שו ל איז שקרא לחסרון דריי ווענט דארפן זיין מיט זיבן טפחים, און רביעית אפילו טפח די פערדע וואנט איז גענוג אפילו א טפח. נא במאי קא מפליגה וואס איז די מחלוקת? רבנן סברה די תנא קמא האט געהאלטן יש עם למסורת די מעין זאך איז די מסורה ורבי שמעון סובר יש עם למקרא די מעין זאך איז ווי אזוי מ'ליינט די פסוק. סאו מ'לערנט ארויס די נומבער פון ווענט וואס מ'דארף האבן פאר די סוכה פון די פסוק ביי סוכות תשבי שבעת ימים כל האזרח בישראל ישבי בסוכות, סאו דיע צוויי ביי סוכות שטייט אן א ו', זאגט די פסוק ווייטער למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל און דא שטייט שוין ביי סוכות מיט א ו', סאו רבנן סברא יש עימם די מסורת, מען גייט דרשן אזוי אויס, די ערשטע פסוק ביי סוכות שטייט אן א ו', ס'איז א לשון יחיד, די צווייטע מאל שטייט אויך ביי סוכות אן א ו', ביי סוכות די דריטע מאל שטייט מיט א ו', מיין צוויי סוכות הרי קיין ארבע האט מען פיר ווענט, ד' חד קרא לגופי, איין ווארט ביי סוכות דארף איך וויסן פשוט פאר די עצם מצוה פון סוכה, די עצם מצוה פון זיצן אין די סוכה, סאו פשרא להתלאות בלייבט איבער נאך דריי מאל ביי סוכה, איינס וואס שטייט חסר, און איינס ביי סוכות וואס שטייט מלא וואס מיינט אזוי ווי צוויי האסטו א טאטאל פון דריי ווענט. אסור הלכות, ס'איז געקומט הלכה למשה מסיני אז גרסא לשלישית זאגט אז די דריטע וואנט איז גענוג אפילו א טפח, ס'נעמט נישט זיין אזוי ווי די אנדערע צוויי ווענט, וויי קומט א טפח, מ'האט אוועקגעשטעלט אז די שיעור איז גענוג אפילו א טפח. זעהסט אז א סוכה דארף נאר זיין צוויי גאנצע ווענט פון זיבן טפחים, די דריטע וואנט איז גענוג אפילו א טפח. ורב שמעון סובר, רב שמעון האלט יש עם למקרא, דרש'נט ער אזוי די פסוקים, ביי סוכות, ביי סוכות, ביי סוכות, אלע איז לשון רבים, סאו. איז משמע אז איטש פון זיי איז אזוי ווי צוויי, סאו טרי טיימס טו הרי קיין שש האסטו זעקס מאל די ווארט סוכה. ד חד קרא לגופי נעם ארויס איינער פון זיי ביי סוכות די ערשטע ביי סוכות דאס דארפסטו האבן ביי סוכה פאר די עצם הלכה פון סוכה, פשו להי ארבע בלייבט איבער פיר מאל די ווארט סוכות צוויי פון די ווארט ביי סוכות בלשון רבים צו זאגן אז די סוכה דארף האבן פיר ווענט. אסור הלכות סוכה קומט הלכה למשה מסיני גרוס על ערביות אז די פערדע וואנט פאר עוקמי הטפח איז גענוג א פולע הטפח ממילא זעהסטו דא אז לויט ר' שמעון יש עיין למקרא ער דרשנט די ווארט פסוקות אזוי ווי ס'געוואלט געליינט נישט אזוי ווי ס'שטייט אין פסוק כסא נאר אזוי ווי מ'ליינט עס אז ס'איז א לשון רבים רבי עקיבא ווי זעהסטו רבי עקיבא האלט יש עיין למקרא די תניא אונז האבן געלערנט אין א ברייתא רבי עקיבא אומר רבי עקיבא זאגט מנין לרביעית דם שיצא משני מעשים שמטמא באוהל וויאזוי ווייסטו אז טאמער ס'איז דא א רביעית דם אין א אוהל איז עס מטמא אפילו אויב ס'קומט פון צוויי אנדערע מייסים. סאו, מ'ווייסט אז א מעס איז מטמא במגע, במעשה ובעול. נאו, נישט נאר א גאנצע מעס איז מטמא, נאר אפילו א חלק, א איבר שלם, אדער א רביעית דם, איז אויך מטמא אזוי ווי ס'וואלט דארט געווען א גאנצע מעס. רבי עקיבא לערנט, די רביעית דם וואס מ'רעדט וועגן, אפילו אויב ס'קומט פון צוויי אנדערע מייסים, אין אדער ווארדס דא א האלבע רביעית פון ראובן און א האלבע רביעית פון שמעון, איז עס אויך מטמא, שנאמר אזוי ווי ס'שטייט אין פסוק לגבי די כהן גדול, על כל נפשות מייס לא יבוא. די ווארט נפשות איז א לשון רבים, מייז איז א לשון יחיד, לערן איך ארויס שתי נפשות ושיעור אחד, די שיעור פון איין שיעור פון מייז וואס דאס איז א רביעית דם, קען זיין אפילו פון צוויי סעפרעט נפשות, די דם וואס קומט ארויס פון די צוויי מייזים איז זיך מצרף צו איין שיעור מטמא צו זיין ועיון. ד עמוד ב'. אמרות. איים סארי. נאך נישט אלע דומם ווייס. יעצט ווי זעהסטו די רבנים וואס דינגען זיך אויף רבי עקיבא און זיי האלטן סדארף זיין דווקא פון איין מעש ווייל נפשות כסיב סשטייט נפשות מיט א לשון חסר אן א ו' סא לשון יחיד האלטן די רבנים אז די דם וואס כדי סזאל קענען מטמא זיין מוז זיין דווקא פון איין מעש און דאס רבי עקיבא וואס דרשנט אזוי ווי סשטייט בלשון רבים ער האלט יש עם למקרא די רבנים וואס האלטן עס א לשון יחיד ווייל אזוי ווערט עס געשריבן האלט יש עם למסורת סאו רבי יצחק בר יוסף האט דא געוויזן אז די אלע תנאים וואס מען האט אויסגערעכנט האלטן יש עיין למקרא. נאו עס איז אבער דא א לכאורה איז דא מענטשן וואס קריגן זיך אויף זיי און האלטן נישט אזוי. משכב לא רב אחר בר יעקב, מי איכא דלעסט לייד יש עיין למקרא איז דא עניבאדי וואס האלט נישט די שיטה אז יש עיין למקרא? וואו תניא אונז האבן געלערנט אין א ברייתא עס שטייט אין די תורה לסבא שייל גדי ואכליו עמו נאו דער פסוק שטייט דריי מאל אין די תורה איינס לערן איך ארויס אז ס'איז א איסור פון ביס א איסור בישול בשר בחלב, איינס אסר'ט אכילת בשר בחלב, און איינס אסר'ט עני הנאה פון דעם. סאו וואו תניא? אונז האבן געלערנט אין א ברייתא לא תבשל גדי בחלב אמי. יכול וואלט איך געקענט מיינען אז מ'דארף עס ליינען בחלב אמי, די תורה איז דאך נישטא קיין נקודות, אז דווקא חלב איז אסור צו קאכן פלייש, אבער אפשר איז מותר צו קאכן מיט מילך. אויף דעם מאטו האט מען געזאגט יש עם למקרא קומט אויס דער איסור צו קאכן בשר בחלב איז לערנט נאך ארויס פון יש עם למקרא איך ליין עס בחלב נישט בחלב און ממילא איז נישטא קיין איינער וואס דינגט זיך וואס האלט אז וואס האלט אז וואס האלט נישט פון יש עם למקרא ווייל טאמער יא וויאזוי וואלט ער ארויסגעלערנט אז ס'דא א איסור צו עסן פלייש מיט מילך זעהט אויס לכאורה יעדע איינער האלט יש עם למקרא. און היות אונז זאגן אז יעדע איינעם איז מודה יש עיין למקרא, דארף מען מפרש זיין די פינף תנאים, ביז יעצט האט מען געזאגט אז ס'דא א מחלוקת צו יש עיין למסורת צו יש עיין למקרא, אבער טאמער יעדע איינער האלט יש עיין למקרא, פארוואס דינגן זיך די אלע שיטות, ס'איז דאך דא פינף מחלוקת'ן ווי זיי האלטן די אנדערע שיטות. אלא זאגט די גמרא דכולי עלמא יעדע איינער האלט, ד' אמד ב', יש עיין למקרא, און נישט אין דעם קריגן זיי זיך אריין, די מחלוקת איז נישט צו יש עיין למסורת אדער יש עיין למקרא, און די גמרא גייט אויסרעכענען יעדע איינציגע מחלוקת, די רבי ורבנן וואס זיי דינגען זיך אריין טאר מען סתם זיין דריי דיינים אדער פינף דיינים, והוא כמפלגה די מחלוקת איז אין דעם. רבי סובר רבי זאגט אז ישיען אלהים דער ישיען וואס שטייט די צווייטע מיינט די אחרונה אנדערע דיינים אלהים וואס שטייט אנהייבן פסוק עד עולם יבוא די והשניים איז אנדערש פון דיע וואס שטייט אנהייב פסוק סאו די אלהים וואס שטייט ביי די סוף פון די פסוק לערנט אונז סדארף זיין צוויי דיינים ווייל סשטייט ישיען א לשון רבים דאס איז לדברי הקהל ווייל מהאלט יש עם למקרא די אלהים וואס שטייט אן איי פסוק מיינט דיין נאך צוויי דיינים אנדערע ווייל אלהים פון אנהייב לערן איך ארויס פון די אלהים צום סוף קומט אויס א טאטאל פון פינף א טאטאל פון פיר דיינים און איך לייג צו נאך איין דיין ס'זאל נישט זיין קיין בית דין שקול האסטו א טאטאל אויף פייוו ורבנן סבר די רבנן האלטן ירשיען די הייך והאי די ירשיען א לשון רבים רעדט וועגן די צוויי דיינים פון די צוויי אלהים'ס וואס שטייט אן פסוק איין דיין פון אלהים וואס שטייט אן איי פסוק איין דיין פון די לוהים וואס שטייט צום סוף פסוק, און אויף ביידע שטייט ישי אין א לשון רבים, קומט אויס פון די צוויי לוהים ווייס איך נאר צוויי דיינים. איי פארוואס האסטו דריי? ווייל ס'קען נישט זיין קיין בעסטן שקל האט מען צוגעלייגט דריי, אבער יעדע איינער האלט יש עיהם למקרא. יעצט לגבי די מחלוקת פון רבי יהודה בן רייץ, ער האט געזאגט אז א יולדת א נקבה איז טמא צוויי וואכן און נישט זיבעציג טעג, און האלט יש עים למקרא, לויט פריליגע רבנן אליין, און ס'איז גראדע געווען א מעשה, מ'האט גערעדט וועגן רבי יהודה בן רוי, ס'האט נאכגעלאפן זיינע תלמידים, אבער אונז האמיר נערגיץ נישט געזען קיין מחלוקת, און די רבי חכמים זענען אויך מודה צו אים אז ס'איז נאר צוויי וואכן, נישט קיין זיבעציג טעג. די בית שמאי און די בית הלל, בית הלל וואס האלטן אז אויב מ'האט געגעבן די דם חטאת איין מתנה איז עס גענוג, איז נישט פאלן האלט יש עים למסורת אזוי ווי אונז האבן פארשטאנען פריער, דאס איז א דיפרענט ריזען, די תניא אונז האבן געלערנט אין א ברייתא, שטייט אין די תורה לגבי די חטאות, די בלוט וואס מען לייגט אויף די מזבח החיצון שטייט אין פסוק וכפר עליו הכהן, וכפר וכפר שטייט דריי מאל וכפר, איין מאל לגבי די שעורה פון א נשיא, די צווייטע מאל לגבי די שעירת איזים פון א יחיד, די דריטע מאל לגבי די כבשה פון א יחיד. לערן איך ארויס אז אפילו אויב מען האט געלייגט איין מתנה פון בלוט, כפר, איז עס אויך אקעי, די אנדערע דריי מתנות איז ליתר שאת פאר עקסטרע קרעדיט, ס'איז א מצוה, ס'איז א הידור, אבער נישט אז ס'איז מעכב. יעצט די דריי מאל וכיפור דארף איך האבן מפני הדין פאר א דרשה וואס מען גייט שוין צוריק ברענגען, ווייל פון דעם וואלט איך ארויסגעלערנט אז אלע פיר מתנות זענען מעכב, סאו איך דארף עס האבן פאר א ספעשל לימוד. ועל לא דיני, איך וואלט געקענט מכשיר זיין די חטאות פון אוטסייד, די חטאות החיצונית, מיט איין מתנה פון א צווייטע דרשה. אויב אזוי פארוואס דארפסטו האבן א ספעשל רבי, א ספעשל לימוד פון דריי מאל וכיפור? ועל נעימה דמים, שטייט די ווארט דמים לגבי די מתנות סתם וואס מען לייגט אויף די מזבח למטה, ווען מ'רעדט וועגן אונטער די חוט השקרה די רויטע בענדל ביי די קרבן פון א עולה, א שלמים און א אשם. ונעימה דמים למעלה, לגבי די קרבנות וואס מ'לייגט עבאוו די רויטע בענדל, וועלכע? די חטאות פון א בהמה, וואס שטייט דארטן בפירוש מ'זאל עס לייגן די בלוט אן טאפ פון די בענדל, שטייט אין פסוק על קרנות מזבחו עולה, דאס מיינט העכער פון די בענדל. לערן איך ארויס, מה הדמים הוא אמירם למטה, אזוי ווי די בלוט וואס מ'האט געזאגט וואס דארף זיין אונטער דער חוט השקרה, שנשא נאר במתנה אחת, וואס אויבן האט געלייגט נאר איינמאל בלוט, טיפער איז עס בדיעבד אקעי, איווען דאו לכתחילה דארף עס זיין אויף די פיר זייטן, בדיעבד איז עס אקעי, אזוי ווי אונז האבן געלערנט אויבן מיט א', מען האט עס געדרש'נט פון דעם ודם זבחיך ישפך איז משמע מיט איין שפיכה, מיט איין שפריץ, איז עס בדיעבד אקעי, אף דמים האמירים למעלה אז ס'דארף זיין העכער פון די חוט השקרי דחטאת, גיי איך אויך ארויסלערנען שמנסינא במתנה אחת כיפור איז עס בדיעבד אקעי, די אנדערע דריי מתנות זענען נישט מעכב. איי אויב אזוי פארוואס הייסט האבן דריי מאל וכיפור צו זאגן אז נאר איין מתנה איז יא מעכב? אוי קלאך לדרך זי איך קען עס טיישן די דערזאגטע ברייתא אויף א צווייטע אופן. נעמה דמים בחוץ, שטייט די ווארט דמים ביי די חטאות פון אינדרויסן ווען מען שפריצט די בלוט אויף די מזבח החיצון, ונעמה דמים בפנים ביי די חטאות פון אינעווייניג וואס מען לייגט די בלוט אויף די מזבח הפנימי, אונז זאגן עס יעדן טאג אין די משניות פון אייזי מקומון, די ערשטע צוויי משניות דארט רעדט מען וועגן די חטאות הפנימיות, און ביידע ענדיגן זיך צו מתנה אחת מהן מעכבת, איינס טאקע איז מעכב, אבער אלע אנדערע, די אנדערע נייע, נישט מעכב. מה הדברים האמרים בפנים, אזוי ווי די חטאות פון אינעווייניג, כיסא אחת מן מתנות לא יוסיף ולא כלום, ס'פעלט אויס פיר מתנות, מ'האט נישט יוצא געווען, טאמער האסט צוריק געהאט, טאמער האסט נישט, טאמער האסט נישט געלייגט אפילו איין זריקה האסטו זיכער נישט יוצא געווען, אף דמים האמרים בחוץ, ווען מ'רעדט וועגן מזבח החיצון, חיסר אחת ממתנות לא ישאו כלום טוב, האסט גארנישט געלייגט קיין בלוט האסטו זיכער נישט יוצא געווען. אבער מען זעט דא א געוואלדיגע יסוד, אלץ מער וואס איז נענטער צו די אייבערשטער איז סאך הארבער. די קרנות וואס מען שפריצט די בלוט אויף די מזבח החיצון, בדיעבד איז גענוג איינס. די וואס מען לייגט פון אינעווייניג טאמער עס געפעלט אפילו איינס, האסטו נישט יוצא געווען, מען מוז לייגן אויף אלע פיר. סאו מען זעט וואס נענטער צו די אייבערשטער, וואס נענטער צו די קודש קדשים, די מזבח הפנימי, פעלט אויס דווקא פיר, מען איז מער מדקדק. מען זעט א סימילער זאך, דער אייבערשטער איז מנקד מיט די צדיקים כחוט השערה, מען לערנט עס ארויס פון די פסוק וסביבו נסערו מאוד, די וואס זענען סביבו, נאנט צו די אייבערשטער, ארום די אייבערשטער, נסערו איז א לשון פון סערה, די אייבערשטער איז מדקדק מיט זיי, אזוי ווי א, אפילו מיט א דבר קטן, ממש אזוי ווי א האר. די זעלבע חילוק איז צווישן וואס די אייבערשטער איז מדקדק צווישן א איד און א גוי, די אידישע קינדער ווערן געשטראפט אפילו אויף קליינע זאכן וואס ביי די גוים זעט מען נישט זיי זאלן ווערן געשטראפט, אבער אבוויעסלי פארשטייען אונז אז מיר מאמינים בני מאמינים, די שכר אויף דעם איז אויך עד אין שיעור ועד אין ערך, דער איז נאו קאנעקשאן די גוי וואס טוט עס ווערסעס די איד וואס טוט עס, און למשל אזוי ווי ביי א באנק ווען איינער האט א גרויסע באנק אקאונט איז דא אסאך זיראוס, איז דא צען זיראוס יא, איז נישט טאמער גייט ער טשעינדשען איין דידזשיט פראם טו טו טרי פראם פייוו טו סיקס די ערשטע נאמבער גייט די חילוק זיין אין די ביליאנס,

נר למי דומה, צו וועם גייט מען צוגלייכן די חטאת החיצונה? לכאורה קען איך עס צוגלייכן צו די אנדערע קרבנות וואס זענען אויך אינדרויסן, ווייל דאן לכאורה וואלט מען געדארפט ארויסלערנען די חטאת וואס מען שפריצט די בלוט חוץ אינדרויסן, מער חוץ פון די אנדערע קרבנות וואס מען שפריצט אינדרויסן אזוי ווי די ערשטע דרשה, ועיין דנן חוץ מפנים מען זאל נישט ארויסלערנען א קרבן חטאת וואס מען שפריצט אינדרויסן פון א קרבן חטאת וואס מען שפריצט אינעווייניג ווייל די קרבנות פון אינדרויסן אר קאמפליטלי דיפרענט ווי די קרבנות פון אינעווייניג. אדער קען מען זאגן אפשר פארקערט, אוי קלאך לדרך זי, דנן חטאת וארבע קרונות, מיין חטאת וארבע קרונות, יא ס'איז א קרבן חטאת אפילו ס'איז אינדרויסן, סאו ווען מ'עס ארויסלערנט אז מ'דארף יא האבן אלע פיר קארנערס און ס'איז מעכב פון די אנדערע חטאת הפנים וואס איז אויך מעכב אלע פיר קארנערס, ווייל יוכיח זיי די אנדערע קרבנות וואס זאלן נישט מוכיח זיין אויף די קרבן חטאת, שאין חטאת וארבע קרבנות. ווייל זיי האבן נישט קיין שם חטאת, און ביי זיי איז נישט געזאגט געווארן די הלכה פון די פיר קרנות, ס'איז נישט קיין מצוה צו לייגן די בלוט אוטסייד אויף די פיר קרנות פון די מזבח, אויב אזוי זאל איך ארויסלערנען אז אפילו די חטאת החיצוניות איז יעדע נסידה מעכב און מוז דווקא האבן אלע פיר קרנות. קומט אויס ווי מען האלט יעצט, ווייס איך נישט וועלכע זייט גיי איך פושן די חטאת החיצוני, צו די חטאת פנימי צו די אנדערע קרבנות וואס זענען אינדרויסן, איך ווייס נישט וואס איז די הלכה פון די חטאת החיצוני, טאמער ס'פעלט אויס דווקא אלע פיר און טאמער נישט האסטו נישט יוצא געווען, אדער אפילו איינס איז אויך מעכב. אויף דעם תלמוד לומר קומט די פסוק וכיפר וכיפר וכיפר דריי מאל, מפני הדין מ'זאל נישט מאכן די מיסטעיק און זאגן אז די חטאת החיצונית זאל איך ארויסהערן אין די חטאת הפנימיות און זאגן אז ס'איז פסול טאמער מ'האט נישט געלייגט אלע פיר, ווייל די ערשטע וכיפר קומט איר צו זאגן כיפר אף על פי שלא נתן אלא שלושה, מ'האט נאר געלייגט דריי מתנות דם, די צווייטע וכיפר, כיפר אף על פי שלא נתן אלא שתיים, אפילו מ'האט נאר געלייגט צוויי. קומט דער דריטער וכיפור צו זאגן כיפור אף על פי שלא נתנה אלא אחת, איינס איז מעכב, באט עניטינג מאר דען דעט איז נישט מעכב, די אנדערע דריי זענען נישט מעכב, און פון די פסוק מעג איך ארויסלערנען, לערנט דער בית הלל ארויס, אפילו ביי אחת איז חוץ, טאמער האסט נאר געלייגט איינס, בדיעבד איז עס אקעי, נישט ווייל איך האלט די השי ם למסורת, ניין, ס'איז דא די דריי וכיפור'ס וואס לערנען מיך ארויס אז בדיעבד איז עס אקעי אפילו ס'איז א קרבן חטאת ווילאנג ס'איז אינדרויסן. סאו די גמרא גייט יעצט זאגן אז רבי שמעון די רבנן וואס דינגען זיך אריין די נומבער פון ווענט דינגען זיך אויך נישט אריין די מחלוקת אז סברות המחלוקת איז נישט צו איך האלט עיין למסורת אדער עיין למקרא ניין ס'דא א צווייטע ריזען ווי רבי שמעון ווי רבנן זענען אויך מודה אז די משמעות פון די ווארט ביי סוכות איז א לשון רבים צוויי סוכות היות ביי סוכות די ערשטע דארף איך האבן לגוף די מצוה פון סוכה קומט אויס איך האב נאר צוויי מאל די ווארט ביי סוכות וויטש איז א טאטאל ווייל ביידע זענען לשון רבים א טאטאל פון פֿיר ווענט גיי איך זאגן בהא פליגא. רבי שמעון סובר רבי שמעון האלט סככה לא באה יקרה, איך דארף נישט קיין ספעשל פסק אז מען דארף האבן סכך פאר די סוכה, ווייל די ווארט ביי סוכות, די עצם גוף פון די מצוה פון סוכה, איז נישטא קיין סוכה אן קיין סכך, די גאנצע ווארט מיינט סכך, סאו איך ווייס שוין אז מען דארף האבן סכך, קומט אויס כ'האב פיר איבריגע אזכרות פון די ווארט סוכה, צוויי מאל ביי סוכות וואס איטש פון זיי איז לשון רבים א טאטאל אוו פאר, איך דארף האבן פיר ווענט. אבער, ס'דא א הלכה למשה מסיני אז די פערדע וואנט איז גענוג א טפח. ורבנן סברא, די רבנן האלטן ס' חכי בו יקרא אפילו פאר די סכך דארף איך יא האבן א פסוק, אויב אזוי האב איך נאר דריי איבעריגע אזכרות פון סוכה פאר די ווענט, ח ו האב איך נאך אלץ א תורה הלכה למשה מסיני אז די דריטע וואנט איז גענוג א טפח, ממילא האלטן זיי צוויי גאנצע ווענט און איין די דריטע וואנט איז גענוג א טפח. נאו, רבי עקיבא און די רבנן זיי האבן זיך געקריגט טאמער די רביעית דם פון צוויי מייסים קען זיך מצרף זיין אדער נישט איז אויך נישט תלוי טאמער כ'האלט איים למקרא אדער איים למסורת. נאו, רבי עקיבא און רבנן זיי קריגן זיך ארום דער ווארט נפשות איז א לשון רבים ב ה פליגער רבי עקיבא סובר נפשות תרתי משמע ס'איז א לשון רבים ס'מיינט צוויי נפשות ממילא אפילו א רביעית פון צוויי אנדערע מייסים קען אויך מטמא זיין באוהל ורבנן סברי, יא, ס'מיינט טאקע א רבים, אבער נישט צוויי מענטשן, נאר נפשו איז טענה'ל ממש, מ'פון די מענטשן פון די וועלט, די יוד, עני אידישע מענטש איז מטעמי רחמנות און צארן ווען ער שטארבט, פארדעם שטייט א לשון רבים, אבער נישט צו קאמביינען צוויי, אבער זיכער אז יעדע שיעור וואס קומט פון איין מענטש איז מטעמי, נישט פון צוויי אנדערע מעשים, ווייל יעדע איינער האלט יש עם למקרא. פרעגט די גמרא איז דעט סאו? איז דעט טרו אז די די כולי עלמא יש עיין למקרא יעדע איינער האלט אזוי? כ'על דיך ווייזן ס'איז דא שיטות וואס דינגען זיך אויף דעם. והוא תניא אונז האבן געלערנט אין א ברייתא מען רעדט וועגן די תפילין של ראש די פעימאס גמרא שטייט דריי מאל די ווארט טויטופוס לטויטופוס לטויטופוס לטויטופוס יא איך בין דא אין די האטעל מיין זון וויינט זיי הערט תורה און איטס א ליטל טו מאטש פאר אים דיס עידזש איטס א ליטל טו מאטש סאו לטויטופוס לטויטופוס לטויטופוס די ערשטע צוויי מאל שטייט עס חסר אן א ו' צווישן די פ' און די סוף די דריטע מאל שטייט עס מלא מיט א ו' אינצווישן. הרי כאן ארבע, האבן א טאטאל, איינס שטייט א לשון רבים וואס מיינט צוויי, די אנדערע צוויי שטייט א לשון יחיד, פיר פרשות פון די תפילין, תותפות, חסר, מיינט בית אחד, שטייט צוויי מאל אזוי האבן מיר שוין צוויי בתים, תותפות מיט א וואו א לשון רבים מיינט נאך צוויי בתים, א טאטאל אוו פאר, דברי רבי ישמעאל. רבי עקיבא אומר אין איין צורך טאנט נישט האבן די דרש, ווייל די פאקט די תורה שרייבט תותפות, די ווארט אליינס מיינט פֿיר, ווייל טו, טאַט, בקאַספֿי, די וואָרט טאַט אין דער קאַספֿי לאַנגווידזש, שתיים מיינט צוויי, פאַס ביי אַפֿריקע מיינט אויך צוויי, שתיים, אויב אַזוי האָסטו אַ טאָטאַל אויף פֿיר. זעסט אַז רבי ישמעאל וואָס דרשנט די תוספֿות אַזוי ווי ס'איז געשריבן געוואָרן יע, האַלט יש עם למסורת ווייל איך בין מדקדק ווי אַזוי מ'האָט עס געשריבן. וויאַזוי קען רבי אחר בר יעקב זאָגן יעדער איינער האַלט יש עם למקרא? כ'האָב דאָך דאָ אַ רבי ישמעאל וואָס האַלט יש עם למסורת. אלא לי עולם פליגי, באמת איז יא דא א מחלוקת צו יש עים למקרא אדער יש עים למסורת. סאו ווער בעק טו סקווער וואן, די קשיא וואס רבי אחא בר יעקב האט געפרעגט ספא מד א', וויאזוי לערנען זיי ארויס די איסור פון בשר בחלב לויט דער וואס האלט יש עים למסורת. והנה מילה גיי איך דיר זאגן כי פליגי ווענדיגן זיך די חמ א אריין צו יש עים למסורת אדער נישט, היכא דשנה קרא ממסורת, ווען נישט די וועג וויאזוי מען ליינט די ווארט איז אנדערש ווי אזוי עס איז געשריבן געווארן, די אותיות וואס מען ליינט, זענען מער פון די מסורות, די וועג וויאזוי מ'זאגט עס ארויס איז מער פון די מסורות, למשל, ווען די ווארט וואס מ'ליינט מיט א ו' אדער ס'איז געשריבן אן א ו', ס'איז דא א חילוק צווישן די צוויי, אבל האי חלב, חלב, אדער חלב, דכי הדרן הנני, די ספעלינג טאמער ס'מיינט מילך אדער ס'מיינט פעטס, זענען די זעלבע, די מסורות איז נישט אין די וועג ווי אזוי מ'שרייבט עס, נאר די איינציגסטע חילוק איז ווי אזוי מ'ליינט עס ארויס. דעמאלס איז יעדע איינער מודה יש עם למקרא אן איך גיין גיין ווי אזוי מען ליינט עס וואס דאס מיינט ביי חלב מילך נישט חלב פון פעטס און ווען ס'נישטא קיין חילוק צווישן די קרי און די כסוף זאגט מען אז די קרי וואס דאס האבן אונז איבערגעגעבן איז אונז מגלה די ווארט ווי אזוי ס'איז געשריבן געווארן ממילא גיי איך עס נישט דארשנען אויף א צווייטע וועג. פרעגט די גמרא, והראי' מען זעט לגבי די מצוות פון עולה רעדל זיין, שטייט אין פסוק שלש פעמים בשנה יראה כל זכרך את פני יהודה ה' אלקי ישראל, די ווארט יראה קען מען ליינען ירא אדער קען איך ליינען יראה, דכי הדרדא נני, די ספעלינג איז די זעלבע, ס'איז נישטא קיין חילוק צווישן די וועג ווי אזוי מען ליינט עס אדער וועג ווי אזוי ס'איז געשריבן, ביי ביידע נוצט מען די זעלבע פיר אותיות, און מיט דעם אלעם פליגען זיך די תנאים ווי אזוי גייט מען דרש'ן די דרש ס'דא א תנא וואס האלט איך א גיי נאך די מסורת ירה, אזוי ווי מ'עט שוין זעהן אין די גמרא, די תניא'נס האבן געלערנט אין א ברייתא, יוחנן בן דעוואי אומר, יוחנן בן דעוואי זאגט משום רבי יהודה בן תימא, הסימה באחת מעיניו, איינער וואס איז בלינד אויף איין אויג, פטור איז ער פטור מן האוריה פון עולה רגל זיין, שנאמר ווייל ס'שטייט אין פסוק, יראה כל זכרך את פני יהודן ה' אלקי ישראל, די ווארט יראה דרשן איך לויט וויאזוי כ'האב עס געשריבן, לויט וויאזוי די תורה האט עס געשריבן די מסורת, און אויך לויט וויאזוי מ'ליינט עס. סאו ס'שטייט געשריבן יאיר ירא, לכאורה וואלט מען עס געדארפט ליינען ירא, ס'איז משמע א מענטש זעהט די פנים פון די שכינה כביכול, אבער די קרי איז יראה איז משמע די אייבערשטער, וויאזוי דו גייסט געזעהן ווערן פאר די אייבערשטער, וויאזוי די אייבערשטער גייט דיך זעהן, ווייל די צוויי משמעות, ראות האדם און ראות השם, איז. זיין צוגעגליכן איינער צום צווייטן, כדרך שבא, אזוי ווי דער אייבערשטער קומט כביכול לראות, צו זען דעם מענטש, אזוי ווי מען דרשנ'ט פון די ווארט יי ראה, כך בא אלי ראות, אזוי זאל מען קומען געזען ווערן ווען מען איז עולה רגל, אז א מענטש קומט פאר די שכינה, אזוי ווי מען לערנט ארויס פון די קרי פון ירא מעל לראות, אזוי ווי ווען דער אייבערשטער קומט לראות, צו זען די עולה רגל, איז בשתי עיניו, דער פסוק זאגט עיני, א לשון רבים, עיני השם אלקיך בא, אַף ליירויס, ווען דו קומסט עולה רגל זיין זאָלסטו אויך זען בשתי עיניו, מיט ביידע אויגן, און ממילא האַלט יא ר' יוחנן מענדאַווי אַז איינער וואָס איז בלינד אין איין אויג איז פטור פון די מצוה פון ריאה. קומט אויס דאָ אַ טענה וואָס טיישט די מסורת, איווען דאָו דער איז נאָו דיפרענס צווישן די וועג ווי אַזוי מען שרייבט עס צו די וועג ווי אַזוי מען ליינט עס. לכאורה האָבן מיר אַ סתירה צו ווי אַזוי די גמרא האָט צוגעענדיגט אַז אַ פלאַץ ווי די כסוף און די קרי זענען געשריבן די זעלבע וועג איז יעדע איינעם מודה יש עם למקרא. אויב אַזוי ווער באַרגט עס סקווער וואַן? דער וואס האלט יש עם למסורת, ווי אזוי לערנט ער ארויס די איסור פון בשר בחלב, אפשר איז עס בשר בחלב, קען זיין די תורה אסר'ט ביידע, וויאזוי ווייסט ער ס'אסר'ט נאר בשר בחלב, און ממילא וועגן דער קשיא גייט די גמרא צוריק גיין פארוואס איז יעדער איינער מודה אז די תורה האט נישט גע'אסר'ט נאר בשר בחלב נישט בשר וחלב. אלא אמר רב אחר בראי דרביקה און מקרא שטייט אין פסוק לא תבשל גדי שטייט א לשון פון בישול, דרך בישול אסרו תורה און נאר דרך בישול, מילך קען מען קאכן, מילך איז א נאסע זאך, קומט די לשון פון קאכן. מה שאין כן ווען מ'רעדט וועגן חלב, דעטס מאר פרייאינג, ס'איז דרך טיגן, וואלט די תורה נישט אנגעכאפט א לשון פון בישול, די פאקט די תורה האט אנגעכאפט א לשון פון בישול, דווקא מילך איז א פראבלעם, נישט פרייאינג און חלב, דעטס נאט א אישו. איינמאל מ'האט שוין דערמאנט די ענין פון בשר בחלב, לאמיר רעדן אביסל פון חנוכה, ס'דא א שמועס אין די פוסקים צו מען מעג. אנצינדן נר חנוכה בבשר וחלב, לאמיר זאגן מ'האט גענומען פיטה און מ'האט עס אנגעווארעמט אין א טאפ פון פלייש, סאו דעטס די טיפיק וואן אוו די קעיסעס פון בשר וחלב, מעג מען דאס נוצן פאר נר חנוכה אדער נישט? סאו די פסחא תשובה אין בשר וחלב סימן פ ז ברענגט א תשובת שער אפרים אז איווען דאו אין די הויז וואלט געווען אסור דאס צו נוצן לאמיר זאגן פאר שבת לעכט אדער פאר א רעגולער טאג ווייל בשר וחלב איז אסור ביי הנאה, נר חנוכה וואס איז עניוועי דא א איסור הנאה צו האבן פון די ליכטיגקייט, און אויך מצוות לאו ליהנות נתני, לכאורה וואלט געדארפט זיין מותר. אבער ער ברענגט צוויי פראבלעמען דערמיט, נאמבער וואן, ס'איז דא א כלל אז יעדע זאך וואס דארף האבן א שיעור, לאמיר זאגן די נר חנוכה איז דאך דא א שיעור פון א האלבע שעה, זאגט מען כתיסה מכתית שעירי, ס'איז כאילו ס'איז נישטא, כאילו האט אנגעצויגן מיט אויל וואס איז ווייניגער ווי די שיעור פון א האלבע שעה. די סעקאנד פראבלעם מיט דעם איז, ער ברענגט בשם די אליהוי זיתא אז ווען מען צינדט אן די לעכט קאכט די בשר בחלב, בשעת'ן אנצינדן קאכסט עס, ענד דעטס א פראבלעם. ר' עקיבא אייגער גראדע קריגט זיך אויף דעם, ער האלט אז ס'דא א כלל אז איין בישול אחר בישול, און היות דו האסט שוין איינמאל געקאכט די פיטה איז שוין נישטא קיין איסור בישול האסטו נישט קיין פראבלעם פון דעם, די איינציגסטע פראבלעם דו האסט איז די ארידזשינעל פראבלעם פראבלעם פון כתיסה מכתס שירה, דו האסט נישט קיין שיעור פון א האלבע שעה. להלכה פסק'נט די משנה ברירה לכתחילה זאל מען נישט הנאה האבן, זאל מען עס נישט נוצן,